Maal maal ta'e? Akkanaa fayyaan itti deemna maal? Akkanaa fayyaan itti deemna. Jaallatii yaada. Jaallatii yaa fayyaan. Tasgabbaa'e, tasgabbaa'e. Tasgabbaa'e. Maal ta'e? Maal tasgabbaa'e? Kanneen haaraya taatan yookaan yeroo jalqabaatiif viidiyoo kana agartan sabiskiraayib godhaatii mallattoo bilbilaa san ibsaa. Viidiyoon kun namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf ammoo laayiki godhuu hin dagatinaa.

Biyyaa tanaan aarrii tanaan nan salphisini dhiira jala afaan hin qabin Waa'ee na shakkin tanatti barnoota keetitti jabaadhu waa'ee kanaa na shakkin qaba. eh, bakka gaarii gahi intala kabajaa qabdu ta'e Ayii.
intala barnoota laalisii malee eh, hin shushuqanne dhiira jala hanqina tanatti illee waa takka arguu hin fedhu

Ana samma keetiin isaa bilbilee bakka wal arguu hin qaban. Maaliifuu abbaan kee kun amma ayyaama geelonni kiyya. Yeroo hunda jaalallee isaaniitti wajjin wal argan. An wal arguu hin danda'u inumaa mana hidhaati yoo ta'u. Naalis waraqaa waraqaa jecha. Halo. Hooyyee. Nagee wallah. Oo akkatti si yaade. Dhaga'i waan siin ja'a. Baabaan kiyya manaa hin baageelee xiyyaan na yaame jee na dide garuu an dirqama bahuu qaba jeeni. Hin hin baatuu naan jee osoo naan ayyamin deemee kalas wala garuu qabna amman hin dhufa eessa jirtoo? As dhiyaa duree karaa ganda keenyaa kalas. Laal hin turu xiqquma qilleensa fudhadhee.

Halo. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Abba Abdallah, nagoma. Ayyaan qaban kun onumaan jira. Haya baddan kaawoo dhiyeenya kana. Kaawoo oomishninis waan biraa ta'ee jahaa ta'uun olitti. Aniis kunoo kaa waa namni na bira hin jiru mucaan takkittii haadha malee guddisees barumsa jirti magaalattiin quba qaba kunoo achumatti fira masuu wal geera asuma jiraachuu jiraati barana takka na laaltu malee waan taane ee maali nagayaa miti haya Eh? Ayyaan tiyya hoo? Aboo ani nama nu. Way khasaaraa, way khasaaraa. Eh? Aboo maa mudhiin na kuttan?
Mee makkamiin ta'uu inni sulaan irraa banuu didee ijatee harkuu hin barbaadu ja'a. Abbaa kiyyaa taatu kunoo baatii saddeet guutuu biraa sin dhayi. Intalti tiyya barachuu jirti inni quba qabaa mee akka umaanta gaafa sumaa shawwadamee yaa rabbii. Dhaqeetiin amma akka ta'e haa ta'u silaa abbaa kiyyaa mi wayina ajjeesaan marifata malee isarra amma abbuma kiyyaa irra naa jira. Ka'eetiin dhaqa. Eenyu? Ana baaba. Ayyaan tiyyaa?
Maashaallah qalti tiyya barumsa irraa na dhufte seeni seeni. Maa yaayyu Allahu akbar intala tiyya akkana Baaba, baaba. Abbaa kiyyaas dhabee innis ana akkana na godhee barumsa kee taat narraa muree carraa kee na laaqee wanni inni naan jirutti soba taatee reefullee mana isaaniitti dhaqee osoo abbaan kiyyaatti hin dhufin inni akkas naan jeemi bakka isa ajjeesuun qaba. Ammaan mana dhaqeeti sossobee bakka siin dhufee bakka sii yaade jeen waan takka faraayin siin jaa nagaan qaba jeeni biyyee isa nyaachise. Abbaa kiyya booda nama hin nyaanne inni. Kallaa bani bani ana ayyaani si yaadee mifa lubbuu maaliif narraan banne ulaa. Bani mee.